Җәмәгать бүген 24 март 2026 ел. Инде минем байтак йөзләп, наверное, видео репортаж бар. Шуларның берсендә бу менә бу хәзер күренеп торган станок турында сөйләгән идем инде мин. Бу станок үзегез беләсез, менә нәрсәдән тора. Станок үзе. Вот. Монда двигателе, монда оборотлар үзгәртә торган кнопкалары бар. Вот. Кнопка включения. Вот. Монда моның аккумуляторы бар. Аккумуляторы эшләгәндә бу аккумулятордан бу двигатель әйләнә. Әйләнә и станокны приводить итә. Ә бу эчтәге шнурны алып аккумуляторга тоташтырабыз. Болай. Бу инде минем ничә дип әйтим инде. Биш кенә ел түгел инде, күп күп э, эшләп килгән станок. Моның белән мин ничә дип әйтим микән инде бер 30-40 маятникның күчәрен тишеп, имплант куйган куйдым. Бүген э, бүген сөйләсе сүзем станокны, менә бу кечкенә станокны мин үзем ясаган идем. Вот. Э, башка форматта күрсәтмәкче булам. Нинди форматта дисәгез, менә моны хәзер сул якка алып куям. Вот сул якка мишәт куласында тормасын өчен сезгә күренсен өчен икенче станокны сөйлим бүген. Бу станокны мин хәзерге современный современный дим инде, бүгенге көнне бутылочный сверлоларга яраклаштырып, яраклаштырып эшләдем. Эшләдем. Хәзер сөйләп китәм. Нәрсәләрен эшләгән идем бу станокның? Бу станок универсал станок. Бу станокта тишеп тә була, менә күрәсез. Менә күрәсез, әйбәтләп кенә күрсәтим әле. Менә монда сверло утыра.

Ә монсы, мәсәлән, нечкәсе. Ә монсы калынрак. 0,3. Күрәсез, моның башында тора рубиновый ни камень. Втулкасын үзем станокта ясадым. Вот. И менә монда инде 0,2 тора. Күрәсез, монда чыга, нитәк күренә дип уйлыйм. Менә сверлосы 0,2. Моннан күрсәтсәм, Нирәк, юанрак булып күренә инде ул. Вот. Менә бу инде астагы өлеше осьны, маятникның осен, күчәрен тишәргә бирә, мөмкинлек бирә торган сверлильный станок дип атала инде бу. Вот. Имплант куяр өчен, күчәрне тишеп, аңа имплант куясың, аннан соң нинди эшләр эшләнергә тиеш? Башка станокта шул куелган имплантның озынлыгын, юанлыгын кирәкле кадәр, мәсәлән, бер сәгатьтә ул 0,9 булырга может,

Менә, менә бу әйберне куйсаң, бу станокның өсте рәтенә монда кечкенә тишекләре бар. Менә хәзер күрсәтәм. Бу кечкенә тишекләргә кирәкле диаметрны кертәсең. Вот, кертәсең. Алар төрле размерда. Бу револьверный күренеп тора менә монда. Менә бу нигә күрсәтсәм тишекләре күбрәк күренә, җайлырак. Ак кагазьгә. Ак кәгазьдә сезгә дә күренә дип уйлыйм. Вот, ак кәгазь фондына менә луп аркылы карасаң, тагы да яхшырак күренә. Вот, тишекләр. Бу тишекләргә тишелгән, э, куелган имплантны кертәсең. Бу инде менә алыштырыла.

Менә шуннан соң инде полировать ителгән имплант куелган э, э, маятник сәгатькә куела, тикшерелә, йөри, йөргән очракта бер дигән ремонт дип атала инде. Менә бу э, ике втулка ясалды. И менә бу маховик дип әйтим микән инде бу нәрсәне приводны эшләдем инде мин үземнең станокта. Бу привод менә болай йөри. И менә мондый станокка беркетеп куйсаң, менә шунда алып күрсәтим әле. Вот. Монсын аласың, монсын куясың, мәсәлән, и бу станок әйләндерә. әйләндерә. Вот э, принцибы шушындый. Ә бу станок ничек беркетелгән? Менә моннан карыйбыз. Бу станок менә монда ике винтка гына беркетелгән. Аны кул белән э, күренә дип уйлыйм. Күренә дип уйлыйм. Менә хәзер якынрак китерим әле. Вот. Бу астан ике генә винтка беркетелгән. Менә берәү, менә икәү. Кул белән борып аласың. Моны и бу станокны алып куеп, монсын куярга була. Монсын куярга була бу тартма өстенә. Яңа двигатель дә кирәк булмый, яңа кнопкалар да кирәк булмый, включай итә торган, итә торган. Ну, моның өчен, моның өчен. Мин инде бу станок универсал. Ни өчен бу станокның кадерле булуы да миңа кыйммәтрәк булуы да нидә? Бу бу станокта 3 операцияне бер җыл эшләп була. 3 операцияне бер җыл эшләгәч, имплантны да тизрәк куеп була дигән сүз и качественныйрак та эшләп була дип уйлыйм. Менә шундый хәлләр, җәмәгать. Ну, бу эшне башкарыр өчен миңа әле тагын бер шушны еш коробка табырга кирәк. Э, вот. Э, моның э, астын тишәргә ике тишек тишеп резьба. Монда, мәсәлән, 3 миллиметрга, ягъни, мәсәлән, 3 миллиметрга ике тишек тишеп, ике винт эшләп, коробкасына урнаштырып, кечкенә микродвигатель табып, Включательләр белән, приводлар белән матур итеп эшләп куйган станокта э, үзем башта эшләп карасым килә. Бәлкем инде әгәр дә кеше бик каты җалынып сораса, э, мин бу станокны бу бик сирәк эшләп торган универсал өч төрле операция итә торган станокны бәлкем сатып та җибәрермен. Ну, примерно бәясе 45 меңнән дә ким булмый инде бу станокның. 45 мең тирәсе. Ә бәлкем, э, менә бу коробкага утыртып, кечкенә микродвигатель куеп җибәрсәм эшләп, бәлкем бәясе кыйммәтрәк тә булыр. Ну, аның өчен әле матур коробка табырга кирәк миңа.

шлифовать итүдә, полировать итүдә, вот, э, шуның өчен э, шушындый регулятор булу, бу беренче станоктагы шикелле мөмкинлекләрне арт, арттыра. Вот, хотя не обязательно. Хотя не обязательно. Менә шундый эшләр җәмәгать. Менә күрәсез, э, бу универсал, э, универсаль станокның, ну, нәрсә дип әйтим, менә менә хәзер сезгә Алып та күрсәтим әле бу ниен, приспособлениясен. Монысын әзрәк тартам да. Вот. Менә сезгә бу стопорын алып торам, монысын бушатам. И менә күрәсез, бу приспособление чыкты дигән сүз. Менә бу приспособленияне Менә болай куйыйм да, сезгә лупа аркылы күрсәтим әле чокырларын. Вот аның размерлары күренә торган менә канавкалары. Бу канавкаларның э, инде һәрберсенең үз размеры бар. Үз э, вот размеры. Вот самый кечкенәдән башланды. Менә бу яктан. Монда рядом самый зурысы. Бер круг бирсәң, как раз әкрен-әкрен зурая-зурая килә. Ну, полировать әйткәндә дә, сразу инде аны примерно чамасын беләсең, нинди диаметр икәнен. Куеп башта куеп карыйсың диаметр тишегенә. Аннан соң инде менә бу э, тишеккә

Куеп күрсәтәм тоже. Менә карагыз. Шулай ук тыгып куела, матур гына итеп беркетелә. И и и и кирәк булса инде фиксатор куярга була. Фиксатор ни өчен кирәк? Э, ул просто куйганда, башта куйганда билгеле бер тишекне табыр өчен. Аннан соң моны кысып куйгач инде аның кирәге бик юк. Кирәге бик юк. Вот, шуның өчен э, мин инде бер дә Артык аңа игътибар итмим, үзем эшләгәндә куям. Монда савасныйсны карыйм, тишеккә утырткач, маятникны. Вот. И э, шуның белән эшне башлыйм әкрен генә. Вот. Бусы инде менә күрсәткәнчә икенче операция ясаганда кирәк була тишек тишеп имплантны урнаштыргач Билгеле бер озынлыкта башын. Моның арасы күп. Монда инде или кечкенә теге арканзас иләр инде ташлар белән башларын кыскартасың, җуанлыгын көйлисең. Хәзер алмазный надфилләр дә бар. Вот. Полерфайл дигән элеккеге э, игәү шикелле вак, вак тишле игәүләр бар. Шуның өчен э, хәзерге вакытта просто иренмичә э, эзләргә генә кирәк, табып була. Табып була мондый ни белән эшләргә коралны дип әйтәм инде. Менә күрәсез, матур гына итеп тыгасың. Вот. Билгеле, нигә китереп кысып, урнаштырып та куясың. Менә без күрсәткән арада безнең э, сверло төште бу нидән. Әле сверлоны э, төшүе бер хәл. Менә кирәк булса втулканы менә моннан бушатабыз, и кирәк булса бу втулканы алырга була. Алырга, бу втулканы алып, менә күрәсезме, бу втулканы алып, икенче втулканы куярга була булсын. Булсын. Бу втулканы билгеле бер размерга чыгарып та куярга була, не обязательно бу станокка терәргә, менә болайрак чыгарырга да була. Аннан соң беркетеп куясың. Беркеткәч инде билгеле менә сверлоны тыгып, матур гына эшләп була. Күрәсеңме? Кереп утырды сверло үз урынына. Вот. Менә сверло. Нәрсә әйтеп тора? Втулка да билгеле бер размерга чыгарыла, кертелә, аннан аннан соң беркетелеп куела. Менә шундый эшләр. Ә тагын бер нәрсәне, тагын бер кат аңлатып китмәкче булам. Ни өчен, ни өчен монда вот таш куелды? Монда ни өчен менә бу рубин таш куелды? Бу инде минем үзем генә уйлап чыгарган ачыш дип әйтсәм бәләкәй генә ну ачыш ачыш дип әйтергә дә була обычно втулкаларны ясыйлар стальдан ул втулкалар Әйләнеп, монда бит инде оборотлар күп була. Кечкенә генә тишек булса да, ул биение, әз генә биение булганда да, без тишкәндә күчәрне, маятникның күчәрен, менә карыйсыңмы, маятник күчәре аның нинди диаметрда, менә күрегез әле. Аны тишәр өчен бик каты төгәл кирәк, төгәллек кирәк. Менә бу маятникның тишәр өчен башын уже надфиль белән тигезләп куйганмын. Менә күрәсезме? Вот. Күренә дип уйлыйм инде мин үземчә, потому что сезгә күрсәтәм, шул ук вакытта э, шул ук вакытта съемка да алып барам, сөйлим дә. Шуның өчен шул э, менә күрәсезме, ул диаметр бик кечкенә. Э, күчәрнең диаметры. Шуның өчен менә Тагын аерым күрсәтәм. Шушы шушы втулканы э, башта э, матур гына итеп тащить итеп, кырып эшлисең дә, аннан соң инде